Бильярдин ӗнтӗ вырӑслах чакалани чӑн-чӑн ячӗ унӑн пӳлер. Сӑмахӗ те, сӑмахӗ те хитре вӗт. Пӳлертине мӗне пӗлтерет-ха? Пӳ, вӑл калӑпӑр вӑт ӗмпӳ, пинпӳ тесе каланӑ ӗлӗк. Вӑл мӗн ӗнтӗ тӗп асли вот вырӑсла. Шӑнӑрӗ тенине пӗлтерет. Шӑнӑрӗ. Эр, ар вӑл вырӑсла куҫарсассӑн ӗнтӗ рыцарь, витязь. Чаплӑ ҫар ҫынни, урӑхла каласассӑн ӗнтӗ вӑл Шӑнӑр хули пуҫ пулса тӑракан хула енне пӗлтернӗ чаҫӗпе те. Унтан вара Пӳлер хули пирки калас пулсассӑн Пӳлер хулинче вӑл вӑхӑтрах ӗнтӗ кирпӗч ҫуртсем питӗ нумай пулнӑ, нумай хутлӑ ҫуртсем. Ҫав ҫуртсене пӑрӑхсем тӑрӑх шыв килнӗ. Урӑхла каласан водопровод хальхи пек пулнӑ вӑл вӑхӑтрах. Пӑрӑхӗсене тӑмран тунӑ. Питӗ чаплӑ. Тимӗртен мар, тимӗр калӑпӑр, тутӑхать, мӗн тӑвать, шыв тутине улӑштарать, а тӑм улӑштармасть. Пӗтӗмпе шухӑшланӑ вӗт. Унсӑр пуҫне ҫав чул ҫуртсене вара урайне пӑрахсам сарнӑ иккен. Ҫав урайсене вӗри шывсем ярса урайӗнчен ӑшӑтса тӑнӑ. Ку та вӑл питӗ пысӑк. Питӗ меллӗ тунӑ, питӗ меллӗ. Меллӗ, ку вӑл питӗ пысӑк культура питӗ аталанса кайнине пӗлтерет.
Эп ҫавнайца пулӗ-ши, Михаил Николаевич? А мӗншӗн-ха пӑлхарсем, пӑлхарчӑвашсем хӑйсен тӗп хулине пӳлӗре куҫарнӑ? Вӑл ӗнтӗ... Мӗнпе ҫыхӑннӑ вӑл? Вот
Шелбир патша вӑхӑтӗнче Шелбир вӑл хӑйне евӗрлӗ реформатор, патшалӑха сӗнӗрен чӗртсе аталантарса ҫӗнӗ пусӑма хӑпартма пултарнӑ патша хӑйне кура калӑпӑр Раҫҫейре Петр Первый патша пулнӑ ҫавӑн пек пӗрремӗш Петӗр патша ӗнтӗ ку та Пӑлхар хули кивелсе пынӑ унтан вара кӑнтӑрта калӑпӑр мӗн ӗнтӗ час-час тапӑнса кӗме пултаракан вӑйсем пулнӑ, ҫавна шута хунӑ пулас. Ҫавӑнпа кӑшт ҫурҫӗррех тата чулманатл хӗренерех куҫарас тенӗ пулмалла. Ҫакӑнпа пуль тепе ӑна. Унсӑр пуҫне, унсӑр пуҫне ҫав Пӳлер хули ҫӗршыв шӑп та лӑп Атӑлҫи Пӑлхарстан варринче пулнӑ. Ҫавна та шута хунӑ пуль теп.
Тӗрӗсех пулин те, чӑнах та унта эп хам пулса курӑм та пӗр енчен, кӑнтӑр енчен та шурлӑхлӑрах пырса кӗме ҫук. Ҫапла. Тепӗр енчен ту тата юханшыв ӳксе выртать. Ҫапла, ҫапла.
Ну, тӑшманран хӳтӗленме питӗ лайӑх меллӗ вырӑн пулнӑ меллӗ вырӑн пулнӑ.
Э, вӗсене пӗтӗмпе шута хунӑ ӗнтӗ. Тӗрӗссипе каласан, авалхи ҫынсем, авалхи чӑвашсем эпир шутланинчен чылай ӑслӑ пулнӑ. Эпир вӗсене кирлӗ пек халь хисеплесе, кирлӗ пек ӑнланса ҫитмен пуль тесе шутлатӑп. Тӗрӗсех пуль, тӗрӗсех пуль. Эпир ҫухатнӑ вӗсен ӑслӑлӑхне. Ҫухатнӑ. Чылай вӗсен тӗнче курӑмне.
Вӑл ҫав Валем хуҫа патне таврӑнсах ман асил тӗрӗслет тепри. Чӑнах та вӑл ҫав Валем хуҫа ку таран ҫӗнӗ ахальтен сыхланса юлман, вӑл темле ҫав хӑй вӑхӑтӗнче чӑваш тӗнчине йӗркелекенсенчен пӗри пулнӑ пулмалла. Еткенне те... Эпке ҫапла калас тесе шутлатӑп ӑна. Вӑл ӑнланнӑ ун чухне Чӑваш Атӑлҫи Пӑлхарстанра тӗрлӗ енпе пурӑнакан Чӑваш-пӑлхарсем пулнӑ, хӑш-пӗрисем ислам, теприсем авалхи тӗне, унсӑр пуҫне христианство тӗнне тытакансем те пулнӑ. Мӗнре Пӑлхар хулинче Авраам вӑл святуйӗнче канонизациленӗ святуй шутланать вӑл. Ҫавсене пӗрлештерсе халӑхӑн, патшалӑхӑн пӗр тӗн пулмаллине ӑнланнӑ вӑл. Ҫавӑнпа ҫав тӗрлӗ тӗнсене пӗрлешсе те чӑн-чӑн чӑваш-пӑлхарсем валли тӗн тӑвас тесе шухӑшланӑ пуль тетӗп эпӗ ӑна. Вара тӗпчесессӗн, лайӑхра тӗпчесессӗн ҫав тӗн мӗнлерех пулмаллине те кӑшт чухлама пулать. Калӑпӑр, ислам тӗнӗнче е христианство ислам тӗнӗнче мӗне кӑна Турӑ пур та, Аллах пур та, тата унӑн пророкӗ пур. А Валемхуҫа ӗненӗвӗнче Турӑпа Турӑ ачи тата Турӑ ачин амӑшӗ пурри мана шухӑшлаттарать. Хӑйне майлӑ синтез. Ҫапла хӑйне майлӑ синтез тума тытӑннӑ вӑл. Енчен тутар монголсем килсе ҫапла ҫӗмӗрсе тӑкман пулсассӑн ҫав ҫӗнӗ тӗн пачах калӑпӑр ҫӗнӗлле куракан питӗ вӑйлӑ тӗн пулма пултарнӑ пуль ҫак чӑваш пӑлхарсен тетепӗпе. Михаил Николаевич, халь каллех ҫав ситуацинче лармастпӑр эпир. Каллех пирӗн нумай тӗлӗнлӗх. Ҫапла. Каллех эпир мӗнле калас, хамӑр вырӑна ҫав ҫав ситуацинче ҫавна шыратпӑр, хамӑр ӑслӑлӑха, тӗнче курӑмлӑха шыратпӑр. Тӗрӗс калан, тӗрӗс калан.
Пирӗн ниепле те хамӑрӑн авалхи турӑсене манма юрамасть. Вӑл пирӗн чӑвашлӑха упракан вӑй. Чӑвашлӑх тӗнчи.
Ҫавӑнпа ҫӳретте ӗнтӗ пӳлер халӑхӗ. Унта каларӑмӑр вунӑ процента яхӑн чӑваш пурӑнать, тет халь те пӳлерте. Вӑсем ӗнтӗ авалхи чӑвашсем. Авалхи чӑвашсен тӑсӑмех тесе калас килет манта, тӗрӗсех. Ҫавсем тутарсемпе пӗрле, вырӑссемпе пӗрле те ҫирӗплетсех каласшӑн. Вӗсем те чӑвашсемпе пӗрле ҫав киремете пуҫ ҫапма ҫӳреҫҫӗ. Ҫав мана шухӑшлаттарать. Питӗ интереслӗ. Киремет авалхи сӑмах. Киремет хальхи пек, ӑнланнӑ пек кӑна вӑл темскерле питӗ тӑвӑрлатни пулать. Киремет тенӗ вырӑн вӑл вӗт турӑ вырӑнӗ, пуҫҫапмалли, асӑнмалли вырӑн тенине пӗлтернӗ ӗлӗк-авал. Ҫавӑнпа ӗнтӗ вӑл чи сӑваплӑ вырӑн пулнӑ Пӳлер хулинче. Пӳлер хули тӗп, ҫӗр, тӗп хула Ҫавӑнпа вӑл Пӑлхар, Атӑлҫи Пӑлхар, Пӑлхарстанра ӗнтӗ чи хисеплӗ, пуҫҫапмалли вырӑн пулнӑ пуль ҫав ту ҫинчи вырӑн. Ҫапла пултӑрччӗ, Михаил Николаевич, манашне те. Унтан вара эпӗ мӗн каласа парасшӑн, вот Пӳлер хулин пӗлтерӗшӗ пирки. Пирӗн Пӳлер хули пӗлтерӗшӗ пирӗн чӑваш халӑхӗшӗн вӑл ҫав тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Вот мӗнле юрӑсем те Пӳлер хули ҫинчен. Эх ҫӗршывӗ, ҫӗршывӗ, эх Пӳлерӗ, Пӳлерӗ, пӗтӗм халӑх ырлӑхӗ тесе каланӑ чӑваш халӑхӗ. Паян куна ҫити упраннӑ ҫак япала. Е тепӗр ҫӗрте каланӑ калӑпӑр, хурама пӗкӗте те сункӑ. Хуҫи лайрӗ пӑрман парӗнче хура куҫлӑ ҫинҫе пуҫӑм ҫухалайрӗ кӳлер урамӗнче. Пысӑк хула, пырса кӗрет те калӑпӑр ял ҫынни. Ҫав пит ӑнланма пулать. Халь шутласа кӑларнӑ мар-ҫке, вӑл авалхи сӑвӑ Авал, авалхи сӑвӑ. Унтан вара Астӑван пулин те эпир шкулта вӗреннӗҫӗнех Шелепин Пӳлер хулине Усак Тимӗр илнине вӗренеттӗмӗрччӗ. Мӗнле вӑл пӗтӗмпех халӑх асӗнче юлнӑ япала вӗт. Мӗнле хурланса халӑх ҫак хула пӗтнӗ пирки хурланса калать. Ну, Пӗлер хули пӗтмен. Каларӑмӑрӑн та чӑвашсем те пурӑнаҫҫӗ. Пӗтмен. Эп шанатӑп, вӑл чӑвашсем хӑйсен вырӑнче ҫирӗпленсех, вӑйлансах пыраҫҫӗ пуль тетӗп. Вӗсем хӑйсен йӑли-йӗркипе пурӑнаҫҫӗ. Хӑйне евӗрлӗ йӑла-йӗрке тена тӗрӗс калам. Вара ӗнтӗ Пӳлер хули тӑшмана хирӗҫмелле кӗрешнине кӑштах калас килет ҫынсене. Вӑт Ылтӑнпик патша тутар-монголсем тапӑнса килсессӗн Чикӗ хӗрринче тӑшмансене питӗ хаяррӑн кӗрешет. Кайран вара йывӑр пулса ҫитсессӗн чакса хӑйӗн тӗп хулине ҫитет. Чакса пырса хӗрех пилӗк кун хушши Пилер хули тӑшмансене хирӗҫ ҫапӑҫать. Хӗр улттӑмӗш кунне кӑна тискерленсе кайнӑ тутар монголсем хулана ҫӗмӗрсе кӗме пултараҫҫӗ. Хӗрех пилӗк кун хушши вӑл уйӑх ҫурӑ уйӑх-ҫурӑ хушши кӗрешнӗ. Вӑл вӑхӑтри ытти хуласем калӑпӑр, Уладимир хули, Рязань хули, Рязань хули пирки калатӑн те вырӑссен Рязань хули. Темиҫе кун кӑна, виҫӗ кун, пилӗк кун хирӗҫ тӑма пултарнӑ. Ку вӑл мане пирӗн Пӳлер хули питӗ вӑйлӑ ҫирӗплетнӗ хула тата авалхи чӑваш пӑлхар салтакӗсем питӗ паттӑр салтаксем пулни тата пирӗн хӗҫ-пӑшал, кӑрал урӑхла каласассӑн питӗ чаплӑ пулнине пӗлтерет.
Тогда будет, Михаил Николаевич. Калаҫӑва вӗҫленӗҫемӗн эп ҫапла каласшӑн. Кашни чӑвашӑн валем хуҫа вилтупричӗн ҫитсе курмалла, пӳлер те пулса курмалла. Унта тӗп чӑвашсем пирӗн пурӑнаҫҫӗ. Мӗнле каламалла? Ҫав чӑвашсем пек пурӑнма тӑрӑшас пек. Вӗсем хӑйсен тӑван ҫӗршывне пӑрахса кайман. Ҫантах тӗпленсе пурӑннӑ. Вот Мишапа ҫавна каласшӑн. Тепӗр пӑлхар пирки калас чухне юпа пирки каларӑмӑр. Юпа ҫине пырса ҫапла алла хурсассӑн мӗн ӗмӗтлине ҫав ҫитеттерӗмӗр. Ун хыҫҫӑн Пӳлер хулине пырсан ҫак сӑваплӑ вырӑна пырса кӗл тусассӑн сӑнласа та кашни чӑваш ҫынни телейлӗ пулать тени ӗмӗртен упраннӑ. Вӑл тӗрӗсех пуль тетӗп эпӗ.

Атӑлҫи Пӑлхар пилте ҫӗр ҫул пултарнӑ май хатӗрленӗ передачӑн виҫҫӗмӗш пайне итлеме сӗнетпӗр. Эпирӗн те малтанхи иккӗмӗш передачӑсенче Пӑлхара, Пӳлере ҫитсе куртӑмӑр Михаил Николаевичпа халӗ ҫитсе курасшӑн сӑвара. Тархасшӑн малтан сюжет.

Сюжет курдӑмӑр, Михаил Николаевич. Кунта ӗнтӗ сӑварта нимех те ҫук. Ҫав ӗнтӗ Валя сӑманча сыхланса юлнӑ. Но тӗлӗнмелле мӗнре, эпир сӑвӑра кайнӑ чухне ҫулне пӗлместпӗр, кашни тӗл пулакан ҫынран ҫул ыйтса пыратпӑр. Ҫав кашни тӗл пулнӑ ҫын, чӑваш. Ҫав тӗлӗнтерсе пӑрахрӗ ҫав тавралӑхра, сӑвар тавралӑхӗнче пӗтӗм пек чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ иккен. Ав мӗншӗн пулнӑ? Тутар-монголсем килсе Ҫӗмӗрнӗ хыҫҫӑн калӑпӑр чӑвашсем тӗрлӗ ҫӗре кайнӑ пулсассӑн та Чунпа вӗсем ҫав вырӑнсенче юлнӑ. Унсӑр пуҫне хӑш-пӗр ламсем пурпӗрех юлнӑ, хӑш-пӗр йӑхсем юлнӑ. Кайран вара пурнӑҫ пӑртак йӗркеленсен каялла куҫа-куҫа вырнаҫнӑ. Ӑҫта чаплӑ хуласем пулнӑ пирӗн авалхи чаплӑ хуласем, ҫавӑнта чӑвашсем нумайтарах пырса вырнаҫнӑ. Пӑлха таврашӗнче чӑвашсем, Пӳлер таврашӗнче те, Сӑвар таврашӗнче те, кӑна тӗрӗс калатӑн.
Ҫав сӑвар хули ҫинче ман лайӑхрах чарӑнса тӑрас килет. Мӗншӗн? Темшӗн ҫав сӑвара пырса ҫитсессӗн чӑн-чӑн тӑван вырӑна пырса ҫитнӗ пекех чӑнах та туйӑнса кайрӗ. Сӑвар тесессӗн ӑнта тӗпчевҫӗсем те ӑнлантарса параҫҫӗ ӗнтӗ. Сӑвар, сӑвас, чӑваш тесен те куҫса пыни пулать ячӗ те. Сӑвар хулисем те сахал мар пулмалла. Вӑт калаҫҫӗ аслӑ сӑвар пулнӑ теҫҫӗ, вӑта сӑвар пулнӑ теҫҫӗ. Вӑт Михаил Николаевич сӑрӑн кӗҫӗн сӑвар кӑҫта ыйтса пӑхасшӑн ҫавна.
Вот хӑш-пӗрисем калаҫҫӗ-ха ӗнтӗ ҫак сутӑль ҫавӑнтан кӗҫӗн сӑвартан тухса кайнӑ тесе. Пулма та пултарать. Ҫапла, Сувас ялӗ теме пулать те сутӑлӗ? Ҫапла. Унта Ака тӑрӑхӗнче пӑлхарсен авалтанпах ҫав фактурисем пулнӑ. Те сунара ҫӳренӗ вӗсем, те суту-илӳ тунӑ. Ну, хӑй вӑхӑтӗнче чӑнта пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн ялсем пыра-пыра ларнӑ пулмалла. Ҫав вырӑнта вӗсем тӗл пулнӑ пулас та вырӑссемпе чӑн малтан. Вырӑссем пӑлхарсенчен чылай кайран вӑл таврӑна ҫитнӗ. Вот ҫавӑнпа ку шухӑшпа килӗшме те пулать. Сӑвар хули пирки калас пулсассӑн те, Сӑвар хули вӑл хальхи Пӑлхар хулинчен, хальхи тесе калантерсех пулмарӗ-ха, Пӑлхар хулинчен ҫитмӗл ҫухрӑм Мальдинерех, тухӑҫарах пулнӑ. Кун пирки авалхи тӗпчевҫӗсем те ҫапла ҫырнӑ. Акӑ, мӗн, Ал Мирване ҫавӑн пек ҫырать, Савар хули Пӑлхар хулинчен тет, Мальдинерех. Унта ҫитме Пӑлхар хулинчен тухсан икӗ кун каймалла тенӗ. вӑтамран ӳсессӗнне лашапа вӑтӑрпилле ҫухрӑм кайнӑ. Тепӗр вӑтӑрпилле ҫухрӑм, тепӗр кунне тӗрӗс каланӑ, тӗрӗс ҫыхнӑ.
Вырнаҫнӑ вӑл Утюгшево хӗрӗнче.
Мана мӗн тӗлӗнтерет, авалхи калӑпӑр арабсем те ҫак шыва чӑвашлах ҫыраҫҫӗ. Утюг шывӗ. Калӑпӑр вырӑссем ӑна уткӑ шывӗ теҫҫӗ, уткӑ шывӗ темеҫҫӗ. авалхи мӗнсем историксем пурсӗте те документсенче утик шывӗ. Ку вӑл авалхи Пӑлхар чӑваш чӗлхин те хальхи чӑваш чӗлхех пулнине ӗнентерекен протестантсенчен пӗри. Ҫапла. Михаил Николаевич, вара Сӑвар хули мӗнлерех хула пулнӑ-ши вӑл? Владимир Пӑлхар ҫинче каларӑмӑр, Пӳлер ҫинче каларӑмӑр, вӗсем пысӑк хуласем пулнӑ. Сӑвар айӑккарах тӑнӑ ӗнтӗ, ун хӑйӗн княжестви те пулнӑ теҫ, уйрӑмрах ҫапла, ҫапла. пурӑннӑ халӑх пулмалла вӑл.
Ҫапла.
Сӑвар йӑхӗ ӗнтӗ вӑл вӑйлӑ йӑх пулнӑ.